עד שבא הכסף השלישי והכריע בעיניים די גאב ד האט מכבד געווען רבי יעקב, רבי יעקב איז מכובד מיט פסיכע, רבי יעקב גייט ארויף אויבן צו די ארון קודש, ער עפנט די ארון קודש און ער נעמט ארויס די ספר תורה, רבי דוד האט דאס נישט געקענט אראפשלינגען, א חוצפה מען פארשעמט אים אזוי ברבים ער געבט איבער פסיכע פאר רבי יעקב, איז ער צוגעגאנגען בשעת יעקב האט געהאלטן די ספר תורה און האט אים דערלאנגט א פראסק אין פנים, א פאטש אין פנים. רבי יעקב האט נישט געוואוסט צו עס טעימעט זיך, ער שטייט דא מיט די ספר תורה, איז געווען אזוי שאקירט, ער האט געגעבן א לאז אראפ די ספר תורה, די ספר תורה איז אראפגעפאלן. אזא זאך, בזיון ספר תורה, די ספר תורה איז אראפגעפאלן, יעדער האט אנגעהויבן צו רעדן, מען דארף פאסטן, א ספר תורה פאלט אראפ דארף מען פאסטן. א איד איז געקומען צו רבי אביגדור מילער זצל און האט אים דערציילט פון די מעשה, די איד איז געשטאנען און געגאנגען פסח'ן, מען האט אים דערלאנגט א פראסק, ער האט אראפגעלאזט די ספר תורה, מען דארף פאסטן, האט רבי אביגדור געזאגט אוודאי געווען דא א בזיון ספר תורה, אוודאי געווען דא א בזיון הקודש, אבער די בזיון איז נישט אז א ספר תורה איז געלעגן אויפן ערד. א ספר תורה? אוודאי ס'איז הייליג, ס'האט קדושה, ס'איז קלף, ס'איז דיעות, ס'איז קדוש. אבער ווייסט וואס איז מער הייליג? א אידישע נשמה. דאס אז א איד האט געכאפט א פאטש אין פנים, דאס איז אסאך א גרעסערע בזיון הקודש ווי אז א ספר תורה זאל אראפפאלן. יעצט מען הערט אסאך מאל פון מענטשן, זיי זאגן, דער ענין פון קדושה, דער ענין פון שמירת עיניים, דאס איז נישט פאר מיך. גיי רעד מיט דער, גיי רעד מיט יענער, איך בין א פשוט'ע איד, איך בין נישט שייך בכלל צו די גאנצע ענין פון קדושה. א מענטש זאל ווען אנערקענען וואס הייסט קדושת ישראל, א מענטש זאגט יעדן טאג, יעדע מצוה וואס ער טוט, זאגט אשר קדשני במצוותיך, דו מאכסט אונז הייליג מיט די מצוות. רב אביגדור פלעגט זאגן, אז דו זעסט אמאל א עלטערע איד, זאלסטו וויסן ער האט אסאך מער קדושה ווי דיך, יעדע מינוט וואס ער היט שבת, מאכט שבת א מענטש הייליג, יעדע מצוה וואס א מענטש טוט, איז מוסיף קדושה אין א מענטש, ממילא דו זעסט א עלטערע איד אז די טון אסאך מער מצוות ווי דיך, איז ער הייליג, ער איז מלא קדושה, יעדע איד איז מלא קדושה, דו מיינסט א ספר תורה איז הייליג, א איד איז הייליג? איז ווי קען א איד זאגן איך בין נישט שייך צו קדושה? און וואס דען, א איד גייט ארויס אויפן גאס מיט א ליידיגע קאפ, ער טראכט נישט, איז דא נסיונות, כסדר ער גייט ארויס אין די זומער איז דא נסיונות אויפן גאס, אבער טאמער אונז העמער זיך נעמען, און זיך מקבל זיין, נעקסטע מאל איך גיי ארויס אויפן גאס גיי איך איבערטראכטן, איך גיי טראכטן, איך בין הייליג, א איד איז הייליג, ס'איז דא אזויפיל קדושה וואס אונז טוהן מיר, אונז טוהן מיר מצוות, אונז זעמער הייליג, און א מענטש וואס גייט אזוי אויפן גאס, איז שוין נישט דא קיין נסיונות, ס'איז נישט דא, א מענטש וואקט מיט קדושה און ער גייט מיט די אייבערשטער.